Nigerians some of us eh, dem born us enter fake news. Wey dis man dey shout say fake news we scatter dis country, fake news we do like dis, we feel say di man dey carry dey talk whether because of di cap, you understand na? Whether na di cap we hate or na di man we hate, we no just know but e be like say I don dey like am because Nigerians una with fake news eh, is is too much. Now now just to build your page or you want make people listen to you, you just dey talk anyhow.

Mostly dem kon sabi speak a grammar ah la la la haauu eh Mostly dem know how to speak a grammar more than me, more than anybody haa Then we put it on the table You go dey hello now You go say ah is it true oh In fact thousands will be watching haa Fake news What fake news we do our country Nigeria? Ah God wo ẹ gbà mí ẹ jọ o bàbá mi o ah ah ah ah that who do our country like this? God oh we need your intervention in my country Nigeria oh my Nigeria oh my Nigeria fake news e just dey carry us dey go where we no know fake news just dey carry my country dey go where e no know oh social media social media can destroy can repair oh social media it's like they bring this social media to this world to destroy our Nigeria. to destroy my naija my god my pipo ẹ gbà mí o i'm sorry o no be my fault o wo ẹ ò bàbá o my pipo wetin dis our brother kparara talk wetin you think about it for me is it true o is hundred percent o some pipo don even know anything about the news no receipt some pipo sef dem can even use computer to put the human being there and the human being will be doing mouth like like dem will say is the person o wo but wetin social media wan do nigeria so e no good o And the people wey go dey follow dem, they are well educated o. Oh. Because those people they like where they for they speak grammar, oh, they don't want to hear people like oh, they speak bati bati. Hmm. My Nigeria, my country. I throw away salute. I throw away salute. I throw away salute. I throw away plenty salute for my Nigeria, my country. Whoa. If you know how to speak a grammar, this social media now for you, oh, whether you lie, whether you not lie. One day is for the owner, many days is for the thief. Make una dey destroy una country, na una country o. Na all of us country. If e better, na for me and you. If e no better, na for me and you. We are too desperate, desperados. I want to, you know, build my page like one of our brother, the way they drag that man for this social media. Me, I no wan even talk am. the thing was like this na no dey their house o oh. na no know wetin happen o oh. but una just dey carry the rumor rumor some people no even know anything wey dey happen so far i talk am no be say i play the receipt o oh. you double look the receipt whether na the real person dey there na i dey do am na no look am o una own na next one na to pick am go throway am fake news wey dey carry our country nigeria na god go help us in fact kparara na true you talk my brother let me play small before i call it a day fake news see dey carry our country dey go where we no know ah egba So you wan talk make dem know say yeah you get wetin dey up the update. Now na some of una don dey change mouth now. I just dey look una. Wey Sam Larry just come. Somebody just do press something for fake account. Oh, now don't carry am. Oh, Sam Larry, you say we dey craze. Oh, Sam Larry, you like this. Oh, two million. Oh, like this. I dey look una. Una don dey update. Everybody don dey update. Later on, I go got to know say na even fake account do am. Some of una don dey come outside dey say sorry o, hey sorry o. You don understand na? Na This thing when this our brother Pararan talked to about uh, Sam Larry, it still happened for Naira Marley. Naira Marley dis guy remove picture for his page when Mohbad kpai. You know say some people go forge Mo- eh, eh, Naira Marley you know, account. They use am talk. Then all those eh, all those eh, all those eh, eh, you know where they for dey collect those people when they carry news for Instagram. They just go. They no investigate whether na Naira Marley. They just go carry am. So far, dem wan still blow their page now. dem wan still build their page they just go carry the new the right thing the right talk they just put am for their thing go and subscribe go and subscribe they no some of the news one at the top oh. they no look am o oh, whether na real naira marley they no look am because real naira marley ah, na you know na star e don get many follower when instagram take give am that crown they no look am they start dey say na him na wetin still happen to sam now video una dey see since some of them una no even understand when they do am nothing nothing una just dey jump enter things oh, oh, oh, oh. shey una don dey see am na most of the things wey una dey fit say put sam larry and uh, how dem dey call am naira marley i no be even their fan o but i just sit down just dey watch una since but we no just do no no so na wicked person ho ho When the case start, I just say from where the boy take die and only those people I suspect. If una cannot start investigation for there, nothing concern me with these two boys because if they do anything, na here go talk say they send them. Shey una don dey see how the thing don dey go now because una just rush. But not be that one let me come o. Put Tonto and Weda and Iyabo, you put their two. Welcome. The good Samaritan in the Bible, na dem born am. wey Jesus Christ dey talk about so, na dis two pipo born am. Very good pipo. Dem don carry senator go meet di boy mama, tok, do, give dem money. Dem don go where dem take dey sell coffee, where dem take dey sell rice, evritin, befitting burial for di boy. I say, wow! Good pipo. Wen you put Nollywood put di music industry for here. My brother, di most deadly place na di Nollywood. Di place wey get fort pass for dis Nigeria after politics na Nollywood. Una no see una own musician wey die, you even una too never know who kill am because say di thing dey blow, everybody wan just use di boy take take talk say dem be good person. All the Sam Loco and the people wey don die for the industry of Nollywood, una don do tribute for them. I wan worry because una dey say una good now. Nollywood, una wickedness wey dey there no be even here. Una wan use this boy now take dey meme Nigeria be say say we want to carry you along. Carry us go where? Carry us along go your Nollywood. Wetin una dey do the evil there? The how una take dey backstab, backstab, eh, backstab, correct? Ish. Na im you correct my brother. how dem take dey you know, collect each other husband, how dem take dey backstab their eh, self. Follow me. Eh? It's true, but this most I no even know Toto Dike like that oh. Say evil chat. Mostly this woman, Yaba Ojo, ah, ba ba ba ba. The way he carry Naira Marley matter, the child, the back. Be like say Naira Marley, he carry one of his thing. You know, e be like say Naira Marley, Naira Marley, this lady be very careful oh. I know say una be gbati gbati together o, be very careful o, ẹ gbà mí o, ẹ jọ̀ọ́ o, I'm just on my own o, because the way this lady carry the matter eh, abababababaa eh, I was shortalized to my bone marrow. Where crowd go, no be say dem dey even dey mourn the person, no be say dem even, you know, just because of crowd. Na so me take dey see all those social media, just because of crowd. See me see crowd, let me jump into this trend, you know, that is how our Nigeria social media are. mostly all those pipu wey dem just call so, the way wey this Iyabo Ojo take dey bab for social media for Instagram me I think say in fact she na seer in fact she e don already confirm am say na Naira Marley kpai am in fact me by myself I even feel I even think say in fact he know everything as he take dey talk say the boy no get anything Naira Marley still dey collect money for the boy music I hope Yabo Ojo o, ẹ gbà mí ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ aunty. I hope you hear Naira Marley say all those him new music, he no dey collect shishi, he no dey collect epini, he no dey collect tor, he no dey collect nothing, I hope you hear. Justice for Mohbad but the way some people take am, dem dey use am dey enrich their pocket. I know me talk about him too, I monetize my video but before I talk about it, You know say maybe I wan use am educate but those people own there was pointing finger you guys never do anything the thing wey dem say dem wan do you guys never catch the person red handed you just sit down just because Naira Marley is a big star people know him when talking about him you in fact some of him follower go follow you one but if you dey talk about him na word when he throw when Naira Marley him come out from Naira Marley mouth na you use against him I no get problem But this guy the very day this boy kpeme when he hear he go Instagram that is how stars mọ when da when Davido song kpeme Davido remove e picture for e profile for Instagram people wey love Davido he do the same thing one America star he do the same thing that is how stars mọ. Naira Marley do the same thing but you guys no see all those one o. We locks person dey pain us. We dey drag another person, we wan drag am enter depression. We wan drag am to bring him down. Na that one me no want. But if we catch am red handed say na him kpai am, omo, he go face the law. But we never catch am now. Let's wait. Let justice. Some say Nigeria justice no dey take place. Make let doctor report come out first. Una do well o, na una go buy, you know, coff, coffin because the boy death e pain us. When dem even see bury am, very painful bury. How, why, what kind, wetin be this? Go carry small coffin, press, oh baba, baba, baba. Na Naira Marley still do that one. How? Na Naira Marley. Fake news. Na only God go save us, my brother. Rigadi. Jehovah, King of glory.

Him by himself go submit himself to police na that this um Sam Larry um Sam Larry e agree say he beat the boy but he no get hand for the boy death. May God no let ox just because of pepper body just because of something wetin we no know hand dem go come say na we o oh. we no really know who kpai this boy now oh. but Sam Larry don agree say he really get issue with the boy because he tell am he come play for him he no come Because you say you no dey see money again, you no dey see money again, na make you not come. I no pay you, why you not come? But this uh, Sam Larry and Naira Marley, I think they still be the same. But he still carry him, but now the boy refused to go play. My people, me our Pepe body not go carry us go for problem. Oh. I don't know what you think. We pray for justice for Mubad, wherever anybody can get hand. weda na papa, weda na mama, weda na Naira Marley, weda na aunty, weda na uncle, weda na wife, weda na anybody at all wey dem dey accuse. Me I no accuse anybody o. um Make God bring dem out so dat dem will so dat dem will face di law. Thank you all for watching my video till I meet una in my next video.